Merħba għal programm ieħor etimoloġija. L-aħħar wieħed għax-xahar ta' Marzu li tar ukoll. Għandna programm mimli daqs bajda. Fl-ewwel parti se nagħmlu vjaġġ lejn il-Medju Evu hekk kif l-ewwel espressjoni se nsibu l-etimoloġija tagħha fl-Isqalli u t-Taljan Antike. Fit-tieni parti se nerġgħu nagħmlu referenza għall-element Għarbi fil-Malti u nerġgħu nikkonfermaw kemm ħafna mill-idjomi ġew żviluppati minn affarijiet li għall-Maltin tal-imgħoddi kienu affarijiet komuni ħafna. Ngħaddu minnufih għall-ewwel kelma. F'ħafna mill-programmi li għaddew tkellimna dwar kliem li nużaw ta' spiss fit-taħdit tagħna, imma li x'aktarx għalkemm nafu kif għandna nużawh, kieku kellna nifqu nistaqsu lil nfusna x'inkunu qed ngħidu ma jkollniex idea minn fejn ġejja t-tifsira. Hawn jidħol il-programm etimoloġija li qed jaqbad dan il-kliem u jitlaq fi vjaġġ biex jiskopri l-ġrajja wara l-kelma. Nafu xi tfisser? Tfisser xorta waħda jew l-istess. Fi kliem sempliċi, nużawha biex ngħidu għajna fej konna jew inkella biex infissru li ma jkunx hemm differenza bejn ħaġa u oħra. Per eżempju, ma tkunx tista' tifhem xi ħaġa u tistaqsi lil xi ħadd biex jispjegalek. Wara li jagħmel sija jipprova jispjegalek bir-reqqa, tibqa' ma tifhem xejn u tgħidlu għajna ġikkubriku. Jew inkella tagħmel xi ħaġa li minn għalik bija se tmur aħjar, bħal pereżempju tixtri xi mediċina xi kollok xi uġieħ u xorta waħda ma jgħaddilekx u tgħid inutli, ċikku briku. Nafu fejn għandna nużawha imma żgur li ħadd ma jaf x'kienet tfisser oriġinarjament. Fil-fatt din hija kelma komposta jiġifieri imnissla minn żewġ kelmiet differenti li jfissru l-istess ħaġa, jiġifieri ħmar. Ċikku fl-Isqalli qadim tfisser ħmar u l-istess briku ġieha mit-Taljan qadim u tfisser ħmar. Għalhekk meta ngħidu ċikku briku qisu qed ngħidu ħmar u ħmar Fis-sens ma hemmx differenza. Araw ftit kif il-Maltin ta' qabilna żviluppaw din l-espressjoni u anke jekk hija sempliċi turi mhux biss l-intelliġenza tagħhom imma kemm kienu kapaċi jitħalltu mal-barranin. Dwar din il-kelma interessanti se niltaqgħu mal-Professur Charles Briffa li se jkun qiegħed jagħtina aktar dettalji u anke jispjega magħna kif din il-kelma tagħti wkoll ħjiel ta' code switching qadim mill-Maltin għall-Isqalli u t-Taljan.

Hija kelma komposta minn żewġ kelmiet. Right? L-ewnet, ċikkubriku, ġifiri kollox ibqa' kif inhu. U xek, ġifiri ma avvanzaj xejn, ma għamilt xejn tibdil. Irranġajna ma kollox ċikkubriku baqa, kollox baqa kif kien, ġifiri fis-sens ma impruvjajna xejn. Kelma komposta, minn fejn ġejja? Minn żewġ kelmiet, waħda mill-Isqalli u l-oħra mit-Taljan, imma bil-mod għax l-Isqalli u t-Taljan irridu mmorru għal dawn il-lingwi odma, ġifieri rridu mmorru lejn il-Medju Evu. Għaliex ċikku eh, fil- Fl-Isqalli tfisser ħmar. U briku ġejja mit-Taljan qadim bricco li wkoll tfisser ħmar. Allura meta l-Maltin li kienu jieħdu issa hawnhekk aħna qegħdin meta qed ngħidu l-Maltin sewwa, kienu influwenzati ħafna mill-Isqalli u mit-Taljan, okay? Dawna X'kienu jagħmlu? Kienu jħarsu jgħidu eh, u ċipku u briku mhux l-istess. Eh, allura fil-ħsieb figurattiv tagħhom, fil-ħsieb anka metaforiku eh, tagħhom, laqqaw iż-żewġ kelmiet li jfissru l-istess u jgħidu ħmar u ħmar, mhux l-istess laqwa li għandek ħmar. Eh, għalhekk imbagħad aħna żviluppat ċibku bliku li kollox jibqa' l-istess. U meta qed ngħid li hemm żewġ kelmiet f'dawn li jfissru l-istess, bħalma fl-Ingliż hemm donkey u ass u x'hekk qed ifissru l-istess. Ehm, però eh, il-każ tal-Malti juri illi kien hemm dak li llum insejħulu il-code switching. U xek, għaliex, għax il-Maltin kienu jaqilbu minn lingwa għall-oħra. Skont il-ħtieġa. Issa għaw interessanti għaliex, għax għaw kienu jieħdu mill-isqalli. Għax l-isqalli taf x'influenza kellu fuq il-Malti sewa. U kienu jieħdu mit-Taljan li wkoll kellu u għatandu l-influenza fuq il-Malti, niftemu, wara daqxejn il-ħsieb. Imma jiena li jiskantani li kelma bħal ċikku briku, right? Inħolqot minn nis illi huma, ċoe illi kienu bla skola ħafna drabi għax l-idjomi hekk inħolqu għaliex. Għax il-Malti idjomatiku l-aktar li kienu jużaw dawk li kienu bla skola. Għaliex għax il-Malti li kellhom l-iskola x'aktarx li kienu se jitkellmu l-lingwa eh, eh, tas-sidien biex niftehmu. Eh, ġifieri huma kienu jisimgħu Forsi mis-sinjuri tagħhom ma' min kienu jitħaltu u kienu jgħidu ekku u ċikku briku, kultant jgħidu xriku briku. U kol. Imma illum ċikku briku li ktelet qed tinkiteb kelma waħda. Però ngħidu għaw kol, hemm min ċerti affarijiet bħal dawn il-klim komposti illum jibda jarom li huma daqsxejn koroħ. Issa jiena

Mill-iżqalli u t-Taljan antik fit-tieni parti tal-programm se nerġgħu mmorru aktar lura fiż-żmien u issa se nitkellmu dwar id-djoma li biex nifhmu l-etimoloġija tagħha se jkollna nagħmlu referenza għall-Għarbi li jibqa' il-qafas tal-lingwa tagħna. Il-kelma li se nitkellmu dwarha issa hija madmad li ħafna drabi nużawha fl-idjoma taħt il-madmad. Kulħadd jaf xi tfisser. Tfisser meta xi ħadd jew xi ħaġa tkun maħkuma minn xi ħadd. Aħna l-Maltin pereżempju nużawha għaż-żmien meta konna kolonja jew inkella maħkuma per eżempju taħt il-madmad tal-Ingliżi jew il-Franċiżi, anke jekk marbuta magħha, hemm ukoll is-sens negattiv ta' toqol. Tista' tintuża wkoll biex tfisser problema li tkun qed iddaqqa lil xi ħadd. Nisimgħuha wkoll fl-Iskrittura, fil-knejjes. Għax it-toqol tiegħi ħelu u l-madmad tiegħi ħafif, jgħid Ġesù lil dawk li kienu qed jisimgħuh. Imma dan il-madmad x'inhu? Illum nafu li tfisser toqol jew pis imma intilef is-sens oriġinali li missirijietna li ħarġu bl-idjoma Żgur li kienu familjari miegħu. Il-madmad hija fil-fatt dik il-biċċa injama li biha żewġ bhejjem ikunu marbuta biex meta jkunu qed jintużaw biex tinħarat xi għalqa jimxu flimkien b'mod parallel. Għalhekk ikunu taħt il-ħakma tagħha u ma jkunux jistgħu jaqdfu għal rashom jew jagħmlu dak li jridu. Dwar din l-idjoma se nkunu qed niltaqgħu mal-Professur Martin Zammit, espert tal-element Għarbi fil-Malti li issa drajtuh bl-ispjegazzjonijiet dettaljati tiegħu f'dan il-programm.

Il-magma tiha dik il x'naqdu ngħidulha, għandi żewġ barrin irrid naħrat bihom u dawn irridhom jimxu parilja konna ngħidu qabel, jimxu flimkien għax jekk wieħed se jgħella hawn u l-ieħor se jgħella hemm se jkolli taħwida kbira u mhux se naħdem tajjeb. Mela biex inżommhom flimkien biex jimxu Pari li anka żu jimel ġifier ngħidu jimxu pari li għajxu tnejn ħdej xulxin, erba' wa, eh, tnejn quddiem tnejn wara, sitta, eh, daw b'xi mod trid tikkontrollhom. U l-barrin għall-inqas biex jikkontrollawhom kienu jagħmlulhom dik qisha tkun, ehm, biċċa lugħ tal-injam, eh, injama, eh, li tgħaqqad għonq wieħed ma' għonq l-ieħor. jiġifieri tkun forma xi ħaġa hekk u għonq ta' barri hawn u jew ras u għonqu hawn u ras u għonq ta' barri hemm u din linja għamet iżżommhom ishom marbutin flimkien. Ovvjament dak huwa il-madmad, il-madad, xi kultant fl-Għarbi tiġi anke madad, madad. Fid-djaletti hemm anke madmad, fil-Marokkin teżisti madmad, tfisser il-yoke. Mela aħna metaforikament, Konna taħt il-madmad, jiġifieri immaġina il-Maltin għandhom għonqhom marbutin b'dit tip ta' ma konniex jiġifieri ħielsa liberi dak kull il-madmad din il-ħaġa tal-injam, din il-għodda li żżomm żewġ barrin flimkien, però miżmumin qishom taħt ir-rieda kontra r-rieda tagħhom. Ma kienu żgur kuntenti taħt din il-din l-injama u l-bidwi jew r-raħħal qed jibbuttak minn wara qed isuqhom minn wara. Jiġifieri kienu mmexxija kienu allura tidħol l-idea ta' jasar, tibqa' il-madmad imma dak hu l-madmad, dik il-ħaġa tal-injam li kienet tgħaqqad żewġ barrin jew annimali oħra u jżommuhom flimkien.

B'dik l-informazzjoni niġu fi tmiem dan l-episodju tal-programm Etimoloġija. Nittama li qed issibu din l-informazzjoni interessanti u nistedinkom biex taqsmuha anke mal-ħbieb, il-qraba u t-tfal tagħkom biex kollha kemm aħna napprezzaw kemm hi rikka u sabiħa din il-lingwa li tagħmilna Maltin. Jiena se nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla b'episodju ieħor. Sa dakinhar, saħħiet!